Eryambarira naryo ribaire ririmu riri omu rimwe omuri ago agarikukizayo paasentegi omu mwaka agu abakazi barikufa nibazaara. Yet eirwariro eryambarira so far waahikaho hati riri rimwe omu marwariro aragakukirayo oburungi waagareeba. So hati tindikumanya puraani ei oiniire ekintu eki ahabw'okuba nindeeba focus yaawe ogiriyo noogita aha burwariro obukye. Kwonka hati oburwariro kugira ngu bwa health centres Kwonka hati na n'erihango ku haraaba ekiine pasenteegi mpango, abantu bakiriyo nibafa, abakazi nibafa nibazaara aha rurengo rw'eihanga ryona. Tindikumanya aho nimuba nooba nointendinga kutugyera. N'okugira ngu obwire tibwayamba, kwonka twine puroguraamu ya revo zoona ez'amarwariro. Hati nituza kutandika na community level, tukore ebintu bingi aha kyaro, okureba ngu twakyendeeza aha bantu okurwara. Tuze tuze ahari center one, I mean ahari center two, ahari center three, orare amarwariro aga aga aga constituency. Nago nituza gakora. Even nituza kutandika eki tukweta constituency task force eri ku involvinga abantu boona akaba aba business, religious leaders, political leaders kureba ngu bateesa aha bikwatiraine na na ebyo eby'amagara omu kicweka kyabo. Aga amarwariro agu wagamba, Regional Referral Hospitals nka Mbarara, nka za Kitagata za General Hospitals, nka na National Hospital ya Murangwa nayo tiziine puraani. Hati nka Mbarara egyo n'obu n'obu eriyo neereebeka gye ebizimbe kwonka tu- egyo feezi eya kabiri tekatandikire. Hati waaza nka matanite ahu eri, terimu terikureebeka gye teri hantu harungi. So niza ku- twine feezi ya kabiri kuza ku rehabilitatinga Mbarara. nituza kwombekaho ebindi bizimbe. Omuri ekyo harimu na n'okwombeka Izaarisizo, Maternity Unit yaho y'amaani, na OPD mpango, n'ebyarabu bihango. Turiyo nituza kuronda esente omu Africa Development Bank kukikoraho ekyo. Kwonka ekindi kikuru ahi ndeebaine, Omu marwariro aga, ebizimbe n'ekintu kimwe, equipment n'ekindi kintu, kwonka na n'abashaho nayo niyo biri critical role, the software n'abashaho. So twine kureba ngu abashaho baitu aba tweyongyere kubakundisa obushaho obwe, twareba ngu abashaho bariho eshaaha ibiri naina kandi nibakunda omurimo gwabo. Kwonka nituza kuhindura n'omu management. Niinyenda kutarikaho sisitimu y'amarwariro ensya, paramenti ku iraakikirize na kabineeti yaakikirize. Nabumwe tukitaire omu our health sector development plan okuteho national hospital authority kugira ngu amarwariro goona tugire sisitimu ey'agamanaginga, abashaho bashashurwe kurungi kandi omushaho atakwenda kukora agende. Ability to hire and fire kwonka ebi kiri omu puraani z'okutandikaho National Health Insurance System kugira ngu abantu boona babe bari omu inshuwarensi eyongyere sente nkahi omu marwariro gaitu at least kuruga aha General Hospital kugarura ahaiguru babe bari omuntu yakuzayo habe hariho inshuwarensi erikumushashurira kandi omuntu yaaba narimushashurira nihaba hariho n'esente z'okugyenda kubayamba so nitukora changes nyingi omuri ebintu ebyo.

Transplanting eki kidney, lungs, byona byona emitima hati noba naba transplantinga na intestines kandi omumyaka ekwija nibakuba nibatuha ekiturikweta whole body transplant ahabwokuba oyemerera aho okagira nka omutwe gw'omuntu okaguta aha ndijo hati ekagira ki okatunga transplant eya whole body ebyo nibiza kubaho genetic medicine hati nituraguza emibazi oyemerera aho oza omwirwariro bakuha omubazi akore statistics Naagwa ogye omuntu w'emyaka nkaaga arwaire ati nitumpwa omubazi guta? Aa, nituza kutsya obwire tureebe ogu genes we, genes eze niziine. Tukuhe tailored medicine aha muntu na genes ezi aine. So nyine ebintu bingi ebituza kukora nka Minisita w'Obuheereza. Hati Honourable niinyenda kwebuuza, ebyo byona ebi okoriire abandi bakeetungira entunguuka, Iwe nk'omuntu ahogyereire omu politics otungire magoba ki as a person? Maybe as a person n'ekitiinisa. By the way amazima agariho kandi naiwe kuri omu Uganda oze ogyende ocekinge oreebe abantu abu bari ba MP hati bakaruga omu bwa MP baine ki? Obe obareebe nabo enyima nibatambura n'ebigyere. Abaingi actually mbwenu yo politics ni nka endwara hati nyowe nakwata nka esente tinkuterera mpaka nazishohoza Mazima. Hii nobu ori aho nabwo nikugumiza nka asande naza kuka okushoborere nkuhangire omu ishomero nkabi nakora gye oyiheyo ohereza oruga aho Egyo egyo ekereziya nibenda bambe kutaho akaju ka bikira Maria ah ngukombeke ah aha naka ari mukanisa maybe nibenda kugura ekituti mm hati oshanga wanoda kukorera abantu nka MP okwekorera nikiguma kwonka nabwe kukorera kiguma otunge ki ahabwokuba omunsi omu ekyokwenda omunsi omu tibiri bintu bingi nokurya kugira ngu waaba oti wafa. Okurya ebiryo, mwena orarya emere erikuringana ki? Emere erikwingana ki? Nangwa n'ebiro ebi n'okurya nuts, okurya ebijuma, okarya nanka n'ensigo na greens kubaho. Tibakirya na bintu by'amaani ebirikugura n'esente nyingi. Ekindi kuranga ngu abaana baawe baashoma. Ekindi kuranga ngu nooraba oine enju y'okuraramu. Yaaba enju ni kanyina ikumi na itaano, aha mbwenu n'ekishengye kimwe eki orikuraramu. ekitane na kavuno nobyama nohika noga gye niyo kugura mazongo turi nka vuno nobyama so egyo concept nimbi kwonka yo niyo nyine omu magara gangye kugira ngu one omuntu orakuba oyine ebintu bikwingana ki tugira ngu korufa baragira ngu okay bamushaba ayine amaju mingi ayine amaju na wall street oxford street mbwenu katugiremu ka boys quarter kamwe tumuziikemu no way nibakutema orutookye. Ninga ogu omushaija aine emotoka nyingi za randukuruza, aine za tipa, aine za tureyira nangwa bambi aine n'enyonyi. Ngu mbwenu hati obu yaafa ka tumureeberere akaava Kisibogane tukamuteera ahansi? No! Nookuta omu kishandukye. Kandi ebiro ebi otugyendeseriize baakuta emishwaro ky'ey'amaani, abashuma nibaija, bari bakusindika bakwihamu, eshagama eyo bagira ki? Bagitwara. Mbwenu omuri ebyo otaine eki oyebiikiire nk'omu nju, Mbwenu otaine eby'okuhiga ekyotsya n'eki ebindi. nkora eky'amaani n'okureba ngu, one, oine health insurance, aha, two, n'oba oinemu obuntu bukye bukye, kureba ngu oinemu nk'obuti nka bushatu, kugira ngu Okay. mbwenu nk'aho omwana yaaza kushoma ku fiizi etakaabura oshomesa fiizi, Okay. aha. Ebindi omwana akora waaba omushomesa akashoma, itwe twine eibaruha ye. Hati naiwe tokora ngu naiwe oine inshuwarensi yaawe y'amagara kugira ngu waaguma waarwara. Kureka maybe ekikuganzyamu hati nkaitwe ni politics. Kugira ngu eka eshaahe akaruuru, obundi abantu baine akasente, za groups zitandika, oine kuha oka group, oine kukora biiha, za fundraising zibaho. Egyo niyo na certainty expenditure ei eraaze omu karuuru. Kwonka ebindi eby'ensi, Actually tokwenda sente nyingi okubaho Hey. okwenjoyinga life. Hati aho ninyebuuza Yeah, eh. abantu abarikukureeba nibenda kugira ngu nyentsya yaaba ebe nungi Eh. bakuroore nyentsya kare. Eh. Hati iwe minisita ku ori otakusevinga hati bo abantu bo bakakwegyeraho bata ku biikira Okusevinga nyentsya? okusevinga ninsevingaho kakye. Nikwo twantwenda otugambire aho. Ninsevingaho kakye ku- ku- kwonka saving

Tugira ngu bastruggle kugira ngu babe bagaiga nka oku nitushusha se kukoresa eizina nkeryo kuba nka Sudhir nka ki? No! Omuntu ou okyari nayenda ngu nabazamu omwana we ashome nastruggle ngu atunge fees y'omwana. Omuntu ou okyari nastruggle ngu abone eky'okujwara ahabw'okuba tibaine by'okujwara. Oshanga nabanza kugura emyenda ey'abantu abafire, ii, ey'ebibumba. Oshanga noyenda akenda karungi ka silk nkomukyara you know oshanga omuntu ekyakwenda okurya basic food abantu noshanga hati nkakora nka research how many meals do the people take omuri shemarusi nkagyezaho kugira research omumaka emitwaro ebiri ninga emishatu ngyezaho ku findinga ngu nibarya ki how many meals you know many basic things ezisobola kugira ngu abantu babone ekyokurya abantu babona shelter. Omuntu aine enju terikuterwamu njura, aine aha kubyama, enju eri kiriini, nakyo tikiri everywhere. So abantu baine okuseevinga esente okwe nabo babaase kwehitsyaho ebintu nk'ebyo. Kwonka ekyo nikyo kitakabaganzya kugira ngu tusibe kuba mugaiga. Nyowe ningira ngu nabwo omuntu ashemereire ku. Charles wari osevinga esente okuhika hare? Hati mbwenu tusevinge muringo ki kugira ngu ezo basic necessities twazitunga ninga shi twaba aba gig? Nikitandikira aha ntaasya. Before you save, oyine kugira entaasya. So tuyine kushomesa abantu kugira ngu ogire entaasya ya buri izooba. Entaasya egi neruga hi? Entaasya neruga oyine eki waguza. So oyine eki waguza, waguza ihuri. Waaguza amate? Waaguza ki? Nainga waaguza saaviisi? Hati nkaiwe obu ori oriyo nooguza saaviisi? Hii, okukora na reediyo na tiivi i mean nooguza saaviisi. So naanye kuba MP naanye ninguza saaviisi. You know, ab'okukora za kompyuta nibaguza saaviisi. So oine kuguza something. Kitari kwiba nainga ki? Oine kuguza something reero bwanyima oiheyo esente. Hati waatunga esente ezo, hati oseevinge. Oyiha expenditure kwonka noogira ezi waaseevinga. Hati waaseevinga esente, oshange omu kuseevinga esente okwe, waaba nooziseevinga nk'omu banka, oba oine capacity to borrow. Hati n'abagiiga nk'ezi nka America, ezi nka America nihihi kukizayo okuguza esente. Hati abagiiga nk'oku oraabe okweta abagiiga baingi, nibadipendinga aha sente ezi orikufata omu banka baziguza. Kwonka nibaguza ahabw'okuba nibaseevinga. So you save ogira obiika nkahati omu bokisi zeitu tubiika hati wayine ekindi ekyokwenda ekintu kihango oyegyere oyeguza oyombeka enju oyeguza ogura boda boda oyeguza ogura motoka oyeguza ogura ente oyeguza ote omu business ozare ezindi sente ekindi obasa mbwenu wayeguza ogaruka obasa kushashura. Hati nikwo ensi eri etyo. So nikyo nkugamba ngu abantu beitu twine kubeenkareginga bagire entaasya, bagire sevingizi, babiige, beeguze, beekore ebintu bihango, bashashure. But omukweguza omwe ebi barikukora birugeemu obugaiga, babe abagaiga. By the way, ninyeekareginga abantu babe abagaiga. Kwonka nikimanyisa ngu oze kwita ngu obe omugaiga? You know? Mbwenu nyowe concept yangye nk'omuntu tikimanyisa ngu niiwe oku apurayinga everybody. Hariho abantu abarikwenda bagire ebintu by'amaani bingi kandi nabwo n'orusa rwabo. Kwonka waabiire otaine, otaibire, otaitsire, that's okay. Okay. Minisita waagamba Ahu waabire ori makerere ahi waabe nkingiire omu kiti. Ok program egi netukibwaho barya hardware kandi nyenda kumanyisa ngu barya nashangwa omuri mbarara bashangwa omuri mbarara aha mahembe gente ogwo omwanya ogu buri omwe ayeta amahembe gente abantu aba baine ebintu byokwombeka noyenda emiti ehimbwa noyenda siminti noyenda amabati aga buri kika aga buri type noyetenga tiles noyenda emisimaari noyetenga Za plywood, noyenda paint, noyenda buri kintu kyona eki orikumanya ngu kiine akakwate n'okwombeka bari aha hardware. Nibakwakiira gye, nibakuheereza gye kandi ebintu ni birungi aha bari aha hardware. Reka tuhumureho nitugaruka.